Oku mbireeba nekwitsibwaho. Ba Salima Herbal Research Centre abakugu mu kukora edagala mu bintu by'obutonde n'okurijanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejanjaba Ulcer, Aloe Vera Super ejanjaba omusuja, hamwe na Horeb Services Uganda Limited ababaine emirimo y'abakuumi hamwe na ba dureeva kukorera omuri Abu Dhabi, Dubai hamwe na Qatar. Esimu, Note mushanju Note emwe, ashatu na ishatu, abiri na mwenda, ashatu na mwenda. Abagyenyi ni barungi munonga. By the way eka etakutatsya abagyenyi gye eka nayo egumire. Eka etarimu bagyenyi abaana kuheza omwaka batakareebaga omugyenyi aba arariire. Oza omu ka- mu kanisa ninga ogire ei waaza ku- ku- ku- kweronderera omubazi otherwise tikintu kirungi. Kwonka abagyenyi ku turagume twaza kutaayaaya tumanye ngu turi abagyenyi. Bwoba ogenda nk'okuza Yerusalemu, waahika Ota Airport, nibakugambira ori omugyenyi hariho ebitakukorerwa ku nooya. So orambure okore kwonka obe noomanya ngu hariho ebitakukorerwa ku nooya. Kuri ori omusinzi, obusinzi bwawe orinde nooza kugyenda otsindire Uganda, toza kutsindatsindira aha, nibakutwara. Yerusalemu titwine za clubs ezi mpaka kiini. Kwonka obu oba ogenda omu maka bakubuurira waliwo ebitakorwa wanu ori mugenyi, Hajj kitegeeza ori mugenyi e Saudi Arabia. Now hati ku turikuza aha local level, waaba ori omugyenyi waataayaaya waaza omu ka y'omuntu waashanga aineho tiivi. washanga abantu bariyo nibareeba bariyo nibagaana naiwe kwonka noreeba bariyo nibareeba tiivi hee muraara mutamu ha omuntu ogwo yaarugaho ya nanka nibo baamukwata ee mugyebare obe noomanya ngu abantu abo bariyo nibareeba tiivi kwonka naiwe nibenda ngu bakutaasemu ohereza ekitiinisa puroguraamu z'eka egyo ku oraba oine puroguraamu yaawe naiwe gibarabyemu haza hariho ka puroguramu kangye aha, ka puroguramu kangye aha, naanye mbashaba nkareebe, nibakeeta ka oti, n'aka tiivi westi nibakeeta twagi, oti mbwenu munsaasire naanye ningenda, nibakakuheereza kukanu na kare, kwonka otakwata okatandika okaihaananka n'amahurire reeba reeba eishe ebi nimureeba ki, ha ha ha, ekintu nikiba kyasiisikarira aho, baabakuteekiire enyama, Noobaasa kushanga baareeta ebihimba ahabw'okuba waabateganisa. Oshemereire okiikirize puroguraamu zeezo. Ku oraabe otayaire ebintu ebi bakweta ngu n'ebyoma, ekintu eki bakweteekayo omu nte ebyoma, ebyoma ebyo bigyendeho mpora. Buuza, niinyenda kugambira waaza kutaayaaya buri kintu kyona eki oraaze kukora buuza. Omunyonyi areeze kuza omu baasiruumu. Ku yaaza omu basirumu yaareeba, yaareeba amapeesa yaareeba, you remember ajwaire busha ayemereire omu sinki nayenda kunaabisa aga amaizi ag'ahaiguru, yaareeba amapeesa yaareeba amapeesa abu katabuurize nabo bateekateeka ngu naabimanya. Completely naked! Yaamuha ekipeesa kya reedi. Aihireyo gari aga kasyosyo bagira kuri ai babe ai babe ai babe uuh takumanya n'ehi yaaza. Omushaija weena ahiire eishokye yaasya yaasya bamwetu ba bamureebire omu sitting room completely naked. Abaana ku bamureebire nabo bairuka baatomera enyigi omu ari omushaija mukuru maama Mukama Ruhanga Yesu! Ekyo kireetsirwe ki? Kireetsirwe obutabuuza. Omushaija we nimanya noreeba TV onsasire kasita tinagamba eiziina ryawe kwonka next time waba wagyerekwe nanka kutayayo obuuze omushaija ogwo ariyo nakira omutwe hati ahabwokuba omutwe gwona akatsi wareeba kandi aketwara nkamayinja bagira ngu ogwe nigirira orujungu ari orwo nagamba kandi nagamba orujungu hey how are you my nagamba orujungu nahindura channel yataha omukinabiro abaana ngu mureke

Ebyoma eby'owangye tibyo bibyo waake Wycliffe, ebyoma eby'owangye tibyo bibyo wa Rwankunioni, Rwankunioni nangwa waaba otiine ebyoma, ebyoma eby'owangye tibyo bibyo wa Rutaabo. Nahabwekyo kukira mbwenu tiwaataayaaya, tubuuze, tukwenda ngu tutunge obusingye omu maka go. Kyona eki oraaze kukora omu ka y'omuntu, buuza. Ku oraabe otaayaayire, waaba nooza kushohora, Hariho abarikuteera esimu kuza kushohora, banza obuuze ahabw'okuba Sitaane Reverandi akaba ataahire omuka y'omuntu ku yaaza kuteera esimu yaaza kushohorera kuza kuza kukora akora ha ha ha bambi embwa zikaba zaamuriire bunu. So buuza nobu oraaze kushohora ekiro aha hariho embwa ku baraabe bataine embwa nibakugira ngu hariho embwa zaamuriraanwa nizikira kwija aha. Hariho sitepu otakaaruga omu nju okamiisinga sitepu sitori yaaba n'engwa. Nikwo ndikubireeba. Iwe noobireeba ota?